Silav hevalno, ez mamoste Fatma, min bi xêr hatin vîdeoya min yê nû. Di vê vîdeoyê de ez ê behsa pênc rêze fîlmên herî baş ku îngîlîziya we pêş bixe behs bikim. Ev rêze fîlm di cîhanê de nav û deng in û hema bibêjin her kes dizane û dîtiye. Heger hûn amade bin heydê em dest pê bikin. Rêzefîlma yekemîn Friends e. Ev rêzefîlma ya ku herî zêde min hecê kirî û îngilîziyan pêş xistî ev e. Weke ku hûn ji navê wê jî dizanin wateya Friends heval in. Ev rêzefîlm di navbera hezar û neh sed û nod û çar û du hezar û çar ê de hatiye çêkirin û bilavkirin û deh sezon in. Ev rêzefîlm behsa hinek hevalan dike. Û çi bûyer li wan biqewime jî ev heval ti carî nabin ciddî, her tim her tim tiştek komîk dibînin û dema ku we temaşe kir jî winê hem gelek hejê bikin û winê winê gelekî bikenin. Rêzefîlma duyemîn How I Met Your Mother. Ev rêzefîlm jî min gelek cara temaşe kiriye. Hê jî carna ez bi hevalê xwe re Behsa wan dikim û min gelekî hejê kir. Neh sezon in û di navbera du hezar û pênc û du hezar û çardeh hatiye çêkirin û bilavkirin. Di vê rêzefîlmê de bûyer gelek berfirehn. Zarokê Ted jê dipirsin dibêjin te çawa dayika me nas kir, nasîna we çawa çêbû. Ew jî dest pê dike dibêje, Behsa her tiştî dike heta bi hevalên xwe yî zanîngehê. Ez bawer im ku hûn ê gelek kêfê jê bistênin û hûn ê jî bixwazin sê çar cara temaşe bikin. Rêzefîlma sêyemîn Breaking Bad. Wateya Breaking Bad ketina riya xerab de. Wateya wê ev e, ev rêzefîlm pênc sezon e û di navbera du hezar û heştê û du hezar û sêzdeh de hatiye çêkirin û bilavkirin. Mamoste kîmyayê heye û kurekî wî astengdar heye û jinekê wê weke her mirovî li malbata xwe dinêre û ji bo hinek problemên aborî di kargeha şûştina erebê de dixebite. Rojekê diçe nexweşxanê û dibihîse ku qansêr e, şok dibe yanî şaş dibe Û bi rastî rêzefîlm di vê derê de dest pê dike. Ez heta vê derê zê bibêjim, dawiya wê dema ku we temaşe kir hûnê bibînin. Di vê rêzefîlmê de îngîlîziyek besît, normal û zelal daxivin, eksanek ku serê we tevlî hev bike tune ye. Hûn ê gelek baş û rehet fêm bikin û ji ber vê rêzefîlmê jî hûn dikarin temaşe bikin. Rêzefîlma çaremîn Glee. Ev rêzefîlm jî şeş sezon e û di hezar û nehê de hatiye bilavkirin. Di dibistana navincî yanî di lîseyê de mamosteyek şagirtê xwe re dibêje, Stranê bêjin, stranê îngilîzî. Dema ku şagird stranê dibêjin sê çar cara li wan dubare dike. Yanî dibêje sê çar cara ser hevdû bibêjin. Ji ber ku telafûza we yanî pronunciation-a we baştir bibe. Ji ber wisa ev rêzefîlm ji bo axiftina we Wê gelek baş bibe û gelek pêş bixe. Jixwe stran guhdar kirin wê îngilîziya we gelek pêş bixe. Dema wextê we yî vala çê bibe stranê îngilîzî guhdar bikin wê gelek feydeya wê bide we. Rêzefîlma dawî The Office di navbera du hezar û pênc û du hezar û sêzdeh de hatiye çêkirin û bilavkirin. Ev jî neh sezon e yanî gelek dirêj e. Ev rêzefîlm behsa hinek hevalên di ofîsê de dixe bitin dike û gelek komîk û balkêş e. Hûn dikarin vê jî temaşe bikin. Em hatin dawiya vîdeoyê ez hêvîdar im ku we tiştek standibe. Ji bîr nekin bibin endama qenala min yanî abone bibin û biajibên hevalên xwe re jî parve bikin. Xatirê we niha xwe baş binêrin.